Ka o ma kpibu ka o ma n-gbaag o, ka di nyɛla bɛ zaŋ o zaŋ chaŋ ti sɔŋ n sɔɣi. Dama binshɛɣu din niŋ ti ya ŋɔ ka zuŋɔ ka n ti tɔɣisiri yɛltɔɣa ŋɔ maa. Musulimi m-bala maa o ka ti ni leei kuhir a o kpimi, o kpimi. Bɛ zaŋ o zaŋ chaŋ ti shɛŋa Ashibiti ni, ka Ashibiti na n-lihi ka bani ka di niŋ o o bi kpi, ka bɛ guhi pakɔinima ayi ka o ti lab ni o nyɛvili puuni. Zuŋɔ Ashibitinim maa pirigili mali. Shɛri shɛŋa bɛnimi ka di nyɛ kooma ka laa niri maa kani bɛn tooi guhi nti chib o laa shɛrigu maa n-daa n-yi zuɣu ka o vom maa ka di naan kana. Niriba pam ni tooi di ma shɛhira ni kani maa ninvuɣ shɛb chaŋ kooma ka di nyɛla hal bakɔi ni goli gba nir tooi chani di kooma. Amaa mana ti ka di baŋsim. Di zuɣu ma ni mali yɛtɔɣ shɛli n-suhir a ti daalifanima. mani Dagbaŋ kpamba ni bia noli yaɣa chɛ ka o bi. Amaa mali hankali kamani di yɛri ŋɔ, Nir ni yi kani ka ti bɔri yom sɔɣir o yom shɛm shɛm ŋɔ maa, ti di maai ti maŋa, ka nir ni yi lan kani ka di bo saha n-zaŋ ti li pɔi ka naan saɣi. Musulinsi saha ni kani maa nir ni yi ku ka nir n-chaŋ ti suɣ o, baat ti di bo soli zaŋ chaŋ mali hankali polo, so ni yi kani lala ka ti di suhi. ka di chɛ ka saha di bee ka di di dawɔma din bahiri ayi. Lala nir maa ni dolila yiŋ kani sɔnim n-gbaag o, bɔ n-gbaag o, bindir galan ka o di ka di kpiɣi ka o luɣ shɛli polo, ka di zaŋ o zaŋ chaŋ ashibiti ni, ka ashibiti maa nim ti yuli bɔ n-lee ku o, bɔ n-lee niŋ pɔi ka bɛ niŋ alaawee kum ŋɔ maa zaŋ ti n. M mi ni so ni tooi yɛli ni kadama ni a lee yɛn zaŋ o zaŋ chaŋ ashibiti ni. ni liɣiri ka di yɛn di bee liɣi dibo boli lee bala ŋɔ maa, ŋolo ŋɔ maa mi di yɛn pahimi ka Dagbaŋ bee ashibitinim maa puuni ka di di vihira m-baŋdi boli lee kuo boli lee niŋ. N hankali ni nya shɛli ka n zaŋ tiŋ ŋɔ maa ni yɛri yɛtɔɣ shɛli ŋɔ maa, di counter din sani ka a mi nya, din ka a mi wum. Zaŋm a hankali zaŋ pahi ka ti di tab daanfaani. Amaa yan suhami ka a shɛye video ŋɔ maa. n-zaŋ ti pilafɔm kam puuni ka ti daalifanima be mabiligu ka bɛ wum ni ka baŋ ni kadama Dagbaŋ ti ni sɔɣiri kuumbu yomyom shɛli ŋɔ maa ti maani ti maŋa bee ti bom saha zaŋ na tira pɔi ka naan sɔɣira. N yuli m-bɔri Mister President on social media. Dabisili ŋɔ, ti nyɛla ninvuɣu shɛba bɛn yaa kana ni ti di fila shɛli din zɔrigindi Dagbaŋ pɔhim zuɣu zaa ha naŋgban'yindi. Lala yɛtɔɣili ŋɔ nyɛla binshɛɣu din niŋ ti ya ŋɔ tiŋgbani ŋɔ puuni, ka lala bini ŋɔ maa mi ka di nyɛla ti limam o dɔnimi ka vuhim maa ka di liɣi. Vuhim maa ni liɣi ka di nyɛla ti dalimam ŋɔ maa. lahabiri ŋɔ maa di niŋna ti daalifanima a niŋla ninvuɣ bɔbigu pam. Ka di nyɛla ti musulinima di tom ni ti yu lahabiri ŋɔ maa zuɣu ti ni yɛn doli so shɛli ka lahi niŋ ti ŋɔ maa ka di niŋ. Ti pirila ninvuɣ nɛma ka minila bɛ kpimi. Di zuɣu zuŋɔ ti fiili maa nyɛmi ti yɛn tɔɣisila zaŋ chaŋ musulinim yaɣili di yi ti niŋ ka so beni Kpe ni kpe ŋ-ŋɔ ka o kani ka ti bɔri yɔnyɔm sɔɣiriba shɛm di yɛtɔɣa ka ti yɛn di fiila. Di zuɣu a yi kana nyini kpaŋ maa maŋ ka a shɛɛye ka laiki ka sɔbsikiraabi zuŋɔ. Ti tɔpik maa ni nyɛ yɛtɔɣa shɛli m-bala maa. Dama ti bɔrila yɔma n-sɔɣiri ninvuɣu nɛma ka yi ni bi kpimi. Di zuɣu di tuhirila ti daalifanima ni mabiligu maa zaa ha. di tum ni kadama e ti ti soli, di niŋ ka di nyɛla kadama so kani ka ti bi bo yom n-sɔɣi lala niriba ŋɔ maa. Domi bo yom sɔɣi niriba ŋɔ maa, di chemi ka ti sɔɣiri ninvuɣ maŋa. Lihi e so n-kani ka lala niriba ŋɔ maa ni kani ŋɔ maa ka di chaŋ o paɣa kuhi. ka bɛ boli ka ambulance maa kana n-ti. So ni yɛli shɛm ni kani a dii bi kahigi li ma birigu pam yɛn baŋ lala laribaa doo maa ni kani naagi ka o paɣa maa kɔɔli ambulance ka ambulance maa ka o kana ka bɛ ti kpuɣi o ka di pun wuligi musulinim zaa ha ni o kpimi so o kpimi ŋɔ maa ka di nyɛla bɛ zaŋ zaŋ chaŋ ka di ti nyɛla kooma. Di zuɣu ti ni yɛli ni kadama musulinim pirigili beni bɛ sɔɣi ba ka bɛ zaŋ ba zaŋ chaŋ ti sɔŋ ashibiti maa puuni ka di ti nyɛla kadama o bi kpi ni di teeku la two weeks ka di ti nyɛla kadama o na bela o nyɛvuli puuni. Ŋolo ŋɔ maa ti nyɛ di ŋmahinli pam ka di yiya Tamale Hospital puuni ka tima bihi ni tooi di ti di shɛhira zaŋ chaŋ Tamale din niŋ hospital ŋɔ maa puuni ka di piligiri kuli nyɛ ni kadama lala niri ŋɔ maa o bi kpi ka ti ni kpaŋ ti maŋa n sheei lala video nim ŋɔ maa zaŋ ti platform nim kam Dagbaŋ ti bɔri yom yom sɔɣiri niriba pam saha shɛli bɛni mi ti yɛrimi ni Kanbɔnsi ni bi yurila kum So yi ku kpi ka bɛ ti niŋ sabini zaŋ niŋ o ni, ti ti lihim yɛtɔɣ shɛli a ka ti lihi kɔbiga puuni ti Dagbaŋ polo din ŋmanila ti sɔɣiri ninvuɣ nɛma n-gari bɛ ni lahi tu n-zonim ŋɔ maa. Domin ti daalifa ŋɔ maa din ŋɔ a ni niŋ shɛm ka ti baŋ ni kadama ŋolo ŋɔ maa m-paagi ŋɔ maa, di zuɣu di di tum ni kadama afanima. ni nanima ka ti bo soli so shɛli ti ni doli sɔɣiri niriba yomyom shɛm ŋɔ maa ka ti ni maari ti maŋa. Ŋolo ŋɔ maa chɛ ka ti ni ka dɔɣita baŋsim ŋɔ maa n-ka baŋsim shɛŋa ŋɔ maa, di chɛmi ka di kpuɣi ti sɔɣiri ninvuɣ nɛma. So yi ku chaŋ kooma gba, kooma ŋɔ maa ti ti zaŋdi o chaŋ ti sɔɣira ka yɛn ni o kpimi. Amiya a haŋkali puuni. Yɛtɔɣ shɛli ni yɛri ŋɔ maa, di shɛhira din ka a na mi n-nya, amaa nim na mi nyɛ shɛhira shɛli din ka nya n-yɛli. Ti ti yaɣi ɛhɛ, tiŋ ku mali occasion shɛli nya ŋun mi gba zaa bɔra a ni tooi chaŋ ti niŋdi vihigu ka di ku nyɛla kadama so kani ɛhɛ Kooma ka bɛ zaŋ o zaŋ chaŋ ka bɛ ti nya ya kadama o chaŋla Kooma ɛhɛ ninvuɣ pirigili bɛnimi ka di nyɛla bɛ ku bola yom chaŋ ti sɔɣi ba. Ka ti nyari ka nɔɔ ti yiɣisimi be gballi ŋɔ a puuni. M mi mina ti ka gballi puuni, Bad maa hankali puuni. Man di yuya ni kadama a fanima ni Dagbaŋ asanzalinima ka bɛ yuli di zuɣu ka dama dawee a nir ni kpira ka ti sɔɣir o yomyom shɛl ŋɔ maa di bi tu ni kadama so kani ka ti sɔɣir o yomyom lala di tum ni ti bo soli. Dindee naŋ ka di nyɛla kom yi ku yili shɛli ti ku tooi baŋ Amaa di tum ni ti baŋ ti ni yɛn niŋ so shɛli ka ashibitinim puuni ni yinsi puuni ka ti bi sɔɣiri ninvuɣu nɛma kaman ŋmahinli. Din lee niŋ ka so yi kani luɣ shɛli polo, di tum ni kadama ti di sɔŋ ni ti Dagbaŋ polo. Din lee niŋ ka bara bee so dɔni yiŋa n-kani. Ti bi tooi baŋ binshɛɣu din ku o, bɔ n-lee ku o, amaa ti di yɛn pahi suɣulo, ka di nyɛla hal so yi kani yiŋa, ka di nyɛla diri alaui laa kum ŋɔ maa ka di zaŋ o zaŋ chaŋ ashibiti ni, ka ashibiti ni ŋɔ maa ka bɛ ti niŋ vihigu n-lihi o niŋgbuna ni, bɔ o di kooma ka o dɔni, bɔ n-lee ku o, dɔri bɔ n-lee ku o. Bɛ yi teeki lala rɛkɔɔdi ŋɔ maa, di yɛn dolimi, din yɛn chɛ ka suhu biɛɣuni Di sa ti lahi niŋ ka kum lan ku ka bɛ lihi ka di nyɛla din daa ku zaɣ yaakaza la, di lahi doro maa n-lan ku zaɣ yaakaza. Di yɛn chɛmi ka dɔri shɛŋa beni din kpɛri ti niŋgbuna ni ka Ashibiti ni ŋɔ maa puuni ka bɛ baŋ. Amaa shɛŋa beni m-mali a dihi tabili ka di nyɛla ninvuɣ shɛb beni mi ka o ma kpibu ka o ma n-gbaag o ka di nyɛla bɛ zaŋ o mi zaŋ chaŋ ti sɔŋ n-sɔɣi. Kaman binshɛɣu din niŋ ti ya ŋɔ. Ka zuŋɔ ka n ti tɔɣisiri yɛtɔɣa ŋɔ maa. Musulimi m-bala maa o ka ti n-lihi kuhir a o kpimi, o kpimi. Bɛ zuŋɔ n-chaŋ ti shɛŋa Ashibiti ni, ka Ashibiti ni n-lihi ka bani ka na ni o o bi kpi. Ka bɛ guhi pakɔinima ayi ka o ti labi ni o nyɛvili puuni. Zuŋɔ Ashibitinim maa pirigili mali. Shɛri shɛŋa bɛnimi ka di nyɛ kooma ka laa niri maa kani bɛn tooi guhi n-ti chib o laa shɛrigu maa n-daan yi zuɣu ka o vom maa ka di naan kana. Niriba pam ni tooi di ma shɛhira ni kani maa ninvuɣ shɛb chaŋ kooma ka di nyɛla hal bakɔi ni goli gba nir tooi chani di kooma. Amaa mana ti ka di baŋsim. Di zuɣu ma ni mali yɛtɔɣ shɛli n-suhir a ti daalifanima. mani Dagbaŋ kpamba ni bia noli yaɣa chɛ ka o bi. Amaa mali hankali kamani di yɛri ŋɔ, Nir ni yi kani ka ti bɔri yom sɔɣir o yom shɛm shɛm ŋɔ maa, tiri ma a timaŋa, ka nir ni yi lan kani ka di bo saha n-zaŋ ti li pɔi ka naan saɣi musulisi saɣi ni ka dima nir ni yi ku ka nir n-chaŋ ti suɣ o, baat tiri bo soli zaŋ chaŋ mali hankali polo woo so ni yi kani lala ka tiri suhi. ka di chɛ ka saha di bee ka di di dawɔma din bahiri ayi. Lala nir maa ni dolila yiŋ kani sɔnim n-gbaag o, bɔ n-gbaag o, bindir galan ka o di ka di kpiɣi ko o luɣ shɛli polo, ka di zaŋ o zaŋ chaŋ ashibiti ni. Ka ashibiti maa nim ti yuli bɔ n-lee ku o, bɔ n-lee niŋ pɔi ka bɛ naai alaawee kum ŋɔ maa zaŋ ti n mi ni so ni tooi yɛli ni kadama ni a lee yɛn zaŋ o zaŋ chaŋ ashibiti ni. ni liɣiri ka di yɛn di bee liɣi dibo boli lee bala ŋɔ maa, ŋolo ŋɔ maa mi di yɛn pahimi ka Dagbaŋ bee ashibitinim maa puuni ka di di vihira m-baŋdi boli lee kuo boli lee niŋ. N haŋgal ni nya shɛli ka n zaŋ tiŋ ŋɔ maa ni yɛri yɛtɔɣ shɛli ŋɔ maa, di counter din sani ka a mi nya, din ka a mi wum. Zaŋm a haŋkali zaŋ pahi ka ti di tab daanfaani. Amaa yan suhami ka a shɛyi video ŋɔ maa. n-zaŋ ti pilafɔm kam puuni ka ti daalifanima be mabiligu ka bɛ wum ni ka baŋ ni kadama Dagbaŋ ti ni sɔɣiri kuumbu yomyom shɛli ŋɔ maa ti maani timaŋa bee ti bom saha zaŋ na tira pɔi ka naan sɔɣira. N yuli m-bɔri Mister President on social media naani saɣira ti meeti dakuli din kanna.